Мин не нур. Мин нур. Шыннап та, бу исемнән үзе нур балкып тора. Мин Миненурны бик күптәннән беләм. Хәле хәтеремә төшерәм, иң беренче 91 нче елны ул ничек итеп менә безнең беренче курска килгән иде. Шул вакытта да шулай ук нур чәчеп килеп керде ул безнең аудиториягә. 25-26 ел вакыт үткән, хәзер инде ул бик зур Мастерга әйләнгән безнең Мининур шулай да шушы нурын, үзенең самимилыгын югалтмаган.
Мининурны инде мин театрда күбесеннән алдарак белгән кеше дип әйтә алам. Без инде театрга статус биргән көннән, беренче көннән бергәләп эшли башладык. Әле алар студентлар гына иделәр. Махсус җыелган Безнең театрыбыз өчен җыелган курста булдылар бит инде Фәртүнә Касымовның укучылары. Бик матур, көчле курс булды. Алар арасында Мининур аерылып тора иде. Әле дә аерыла инде ул. Ә ул вакытта инде бигрәк тә чаялыгы белән, дәртлелеге белән. Мининурыбыз э, безнең бик үзенчәлекле актриса, бик чая, Теләгәнен, теләкләрен туры итеп әйтә торган кеше сүзләрен э, бик кыю кыз ул безнең. Э, сәхнәдә рольләрен инде менә ул килеп керсә сәхнәгә ураган булган кебек э, тамашачы аны шундый ихлас кабул итә, дәррәү каршы алалар. Театр өчен зур табыш дип әйтә алам безнең театрда, аның кебек актрисалар берничә генә. Әлбәттә, Мининур безнең театрыбызның чагу буяулардан торган бер матур чәчәге дисәм дә Артык булмас. Ул театрның энерджайзеры. Ул шул тиклем үзен тамашачыдан да, үзенең коллегаларыннан да яраттыра белә торган Чагу краскаларга бай шәхес. Ул үзенең образлары белән, үзенең уйнаган рольләре белән үзе артыннан тамашачыны шул тиклем матур итеп ияртә белә, үзенә гашык иттерә белә. Ул һәркемгә дә бирелә торган сәләт түгел. Һәрбер Чыгышы сәхнәгә әйтәләр бит брызги шампанского. Менә шулай итеп ул үзен үстерде. Олы актрисага әверелдерде. Зур шәхескә әйләнде.
Мининур.

Чын-чынында бүген Мининур турында минем тик җылы сүзләр генә әйтәсем килә. Без студент вакытларда бер дәвердә укыдык. Шуңа күрә Мининур минем күз алдымда үсте, эшләде. Аның иҗат дәфтәренә күз салсак, аның һәрбер башкарган роле үзенчәлекле. Ул шундый актриса, дип әйтәсем килә, һәрбер ролендә, Ниндидер үзенә генә хас булган үзенчәлекләрне табып, җиренә җиткереп эшли. Аңардагы органика, ул сизми дә каласың, залда утырган тамашачыны гомумән даими үзенә каратып ала ала торган актриса. Аңардагы дәрт, мин кайчакта аңа тормышта, Сокланып карап торган чакларым да бар. Бу кеше берәр качан арый белә микән ул дип. Юк, ул арый белә торган түгел. Минем белүемчә, Миненур сүзен ишетүгә, шушы театр нур күз алдына киләдер дип уйлыйм. Барлык тамашачыларның да, барлык кешеләрнең дә. Чөнки Миненур исемен әле мин сәнгатьтә ишеткәнем юк. Миненур минем курсташым. Без аның белән егерме биш ел элек сәнгать тормышында, сәнгать дөньясында очраштык. Шушы егерме биш ел дәвер эчендә миңа Миңенур белән бергә партнерлар булып берничә спектакль чыгарырга туры килде. Бик итагатьле, бик тырыш һәм шулай ук бик матур партнерша ул. Спектакль чыгарган вакытларда шул тиклем чагу, истә калырлык образлар тудырды ул шушы 25 ел эчендә. Кайчандыр 1991 елда Уфа дәүләт сәнгать институтында беренче Нурның карлыгачлары дигән курсны җыйдылар. Анда инде без унбиш егетләр һәм кызлар укыдык. Миңнур шул курста булды бит инде. Беренче көннәрдән үк без аның белән дуслаштык. Бик шаян, бик шук, биергә, җырлатырга ярата торган кыз булды. Һәм инде бергә укыдык, бер общагада яшәдек. Шул соңрак инде ул без өйлән, мин өйләндем, ул кияүгә чыкты. Ул без аның белән бик дус та, бик э, хөрмәт иткән коллегам да ул минем. Берничә спектакльдә бергә Эшләдек. Иң беренче спектакль булды безнең Кулелок спектаклендә дипломный спектакль. Э, Әминә һәм Хәлил ролен бергә башкардык. Мин Хәлилне, ул Әминә. Халык бик яратты безнең э, образларны. Бергә дуэтлар җырладык, районнарда, шәһәрләрдә, гастрольләрдә күп бергә йөрдек. Миненурның исеме җисеменә килеп тора. Әйтерсең лә инде Миненур Менә Нур театры өчен туган бер шәхес, чөнки ул Нур театрының бер чаткысы, бер нуры. Кешене белү өчен бер пот тоз ашарга кирәк диләр. Ә без Миненур белән бер генә пот түгел, инде хәзер бик күп потлар тоз ашаганбыздыр. Миненур һәрвакыт тугры дус булып калды. Миненурның күңеле бик киң, ул бик нык кешелекле. Аның кешелек сыйфатлары шулай ук сәхнәгә дә менә. Чөнки без сәхнәгә бит инде Тормыш тәҗрибәсен алып керәбез. Ә ул тәҗрибә аңарда бик зур, бик бай. Безнең Мининурыбыз, әйтеләм һәм горурланам, чын кеше. Мининур белән бер курста укыганыбыз өчен. Чөнки без әчесен дә, төчесен дә бергә үттек. Безне беребезне дә көтеп торучы, әлбәттә, булмады. Шуңара күрә. Авылдан чыгып, тырышып эшләп, шушындый дәрәҗәләргә җитүе, әлбәттә, Миңнурның үзенең тырышлыгы аркасында. Рольләренә килгәндә, әлбәттә, Ходай Тәгалә аңарга шулкадәр матур күп рольләр бирде. Ә Миңнур, чынлап та, күбесе әйтәләр инде, без дә әйтәбез, нур сүзеннән. Шушы нурга, әлбәттә, бүләк. Кешеләрнең шундыйлары була, өлкәнәя белми торган кешеләр, бересе шуларның Миңнур синдер. Мин аны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Ул безнең театрыбызның шомырт кара күзле, чибәр, матур, искиткеч талантлы актрисаларының берсе. Аның сәхнәдәге иҗат иткән Образлары, уйнаган рольләре ниндидер үзенә генә хас көчле энергетикасы белән, чагулыгы белән, кайдадыр чаянлыгы белән аерылып тора. Һәм инде аның белән бер сәхнәдә, бер спектакльдә уйнау шулай ук зур бәхет, чөнки э, аның белән уйнавы җиңел. Бердән, икенчедән ул Һәрвакыт партнер буларак, үзенең ниндидер кирәкле киңәшләрен, сүзләрен әйтергә кызганмый һәм һәрвакыт ярдәм кулы сузарга әзер. Яшь буын артисты буларак, ул безнең һәммәбез, барыбыз өчен дә үрнәк дип. Ул һәрвакытта да яшь, көчле, дәртле, аңардан энергия ташып тора. Аның белән, Аллага шөкер, бергә-бергә спектакльләр чыгарга, Насыйп булды аның белән бергә бер сәхнәләрдә уйнарга туры килде, Аллага шөкер. Аның белән эшләү һәрвакытта да җиңел һәм күңелле. Ул э, тынгысыз кеше дип әйтер идем мин, дөресрәге, тик тора белми торган кеше. Нинди генә булса да аның кыска гына арада гына берәр вакыты булса, ул инде тизрәк әйдәгез, егетләр, менә җыелышыйк та берәр матур гына концерт эшләп алыйк, әйдәгез, бу якка барып килик. Әйдәгез минем туган якка кайтып килик дип, шулай итеп без Кушнарин районы Иске Гонар авылында, аның туган авылында э, матур итеп концертлар куеп килдек. Шундый җылы кара, җылы каршы алу булды безне анда. Ул шул хәтлек матур итеп оештырган, авыл халкы дәррәү килеп, тулы зал безгә алкышлап, шулай җылы каршы алдылар. Ул һәр вакытта, э, һәр яклап та уңган, җитез. Тормышта да, Сәхнәдә дә коллегаларына ягымлы, һәрвакыт ярдәмгә килә торган актриса. Ул аның тормышын алып карасак та, сәхнәсен алып карасак та, мин аны бик бәхетле кеше дип исәплим. Мининур инде ул һәрвакытта да дустың булмаса да, туганың булмаса да, һәрбер кешегә ярдәм кулын сузарга гына тора. Һәрбер нәрсәне ишетергә, күрергә, аңларга тырыша. Шул ягы белә бик әйбәт кеше. Миннур үзе этей торган кеше. Былсын, дусларың, туганнарың шул хәтлек әйбәт булсын, дөнья әйбәт булсын дигән девиз белән яшәп килә. Изгелек беркайчан да җирдә калмый дигән сүзләр бар. Һәм шушы сүзләр Миннурга. Тап аталган. Миңнинур Нәҗип кызы Саитова Гизатуллина минем коллегам гына түгел, яраткан коллегам. Ул минем апам да. Ике туган апам. Ничәмә еллар, күпме еллар без аның белән сәхнәдә тормыш иптәшләре уйныйбыз. Ул миңа бик нык ярдәм итә. Шундый әйтемеш бар. Кеше туганда аны Ходай үбә. Кулларын үпсә, алтын куллы кеше була, маңгайын үпсә, акыллы була, чәчен үпсә, бодрая чәчле, матур чәчле була. Ә менә Миңненурны дөньяга килгәч, Ходай үпкән вакытында уйланып калган. Ул аның бөтен җирендә үбеп чыккан. Миңненур шәхси тормышында да ул бик Яхшы тормыш иптәше, бик уңган хуҗабикә һәм бик назлы әни. Алар да инде Миңленурның иҗат җимешләре. Сәхнәдәге кебек, тормышында да бу бик зур байлык.
Тормыш бит ул шундый әйбер. Күп э, төрле вакыйгаларга таркыйсың. Бигрәк тә актриса кешегә төрле заманалар була. Ә менә безнең Мининур берсенә дә шуның баш имеше, шулай ук тормышны яратучан булып кала. Менә шул ягы белән менә Мининур мине бераз аптырата. Шуннан уйлыйсың, кайдан ул шул тиклем энергия ала дип.

семейного счастья и прекрасных и ярких творческих успехов. Гомумән,
актриса буларак та, коллега буларак та, әни буларак та, тормыш иптәше буларак та, кеше буларак та ул искиткеч, сокландыргыч һәм аңардан үрнәк алып була. Мин аңа, әлбәттә, инде иҗади уңышлар телисем килә һәм безнең театрыбызда, безнең нурыбызда озын озак еллар бәхетле булып, тагын да югары үрләр яуларга һәм матур итеп, нур булып балкып иҗат итәргә язсын, чөнки аның исеме дә бит Миңне Нур. Аңа гаилә бәхете, Ике малаен аякка бастырып, ире белән Рөстәм белән бергә э, укытып, өйләндереп, оныкларын карарга язсын, Алла боерса. Шулай ук э, сәхнәдә гел матур, үзенә туры килгән, шартлатып уйный торган рольләр генә уйнарга язсын. Син молодец, син супер.